Mela nselmilkom ħbib tiegħi li intom naf li tħobbu verament il-ġimgħa kbira bil-wiri li tagħmlu ħafna nies għandhom tant interess li jiġu jirawhom U hija wkoll mezz ta' katekeżi li n-nies ukoll jaraw b'għajnejhom dawn għall-figuri li jwassluhom biex jifhmu dak li Ġesù għamel biex lilna jurina t-triq li twassalna għand il-Missier. Jiena li qed inkellimkom jisimni Patri Adeodato Schembri tal-Patrijiet Agostinjani fil-Kunvent Santu Wistin hawn ir-Rabat Għawdex u fejn ilqajnhom lina l-għaqda tal-wirja hawn fil-Kunvent tagħna li din hija t-tieni darba li qegħdin naċċettawhom biex jagħmlu dan ix-xogħol fil-kunvent tagħna. Hija ħidma sabiħa u wieħed jagħti valur lil dawn li ħadmu fihom li jippreparaw din għelf, din għall-wirja biex il-poplu jkun jista' jgawdija. U hawnhekk f'dawn il-jiem naf li jagħmlu ħafna xogħol biex il-estu però minna wieħed jgħin lil ieħor malajr kellhom kundizzjonijiet biex jagħmlu u jwafu sewa din għall-wirja. U dawn il-madur dawn il-jiem ta' dan tal-ġilġma l-kbira, ħafna nies qegħdin jiġu biex jaraw din il-wirja. U anki tfal tal-iskejjel ġew jarawha wkoll u verament nagħtu s-sens tal-ħajja nistannija u kattolika tagħna. Ġifieri aħna b'dan l-affarijiet din l-wirja qegħdin ukoll nuru li aħna li hemm napprezzaw dak li Ġesu għamel għalina. Fejn qiegħed jien hawnhekk hija Il-kamra fejn għamilna ċ-ċena, Ġesù mal-appostli, imbagħad mal-kurituri kif rajtu hemm l-affarijiet u l-istatwi l-oħra li saru ġim il-wirja. Minna jalla l-Mulej kompli jbierek iberikom u dejjem lesti aħna biex nagħtu l-parti tagħna magħkom. Insemmilkom u fl-istess kien nawguralkom lejt it-tajjeb. Lilkom li tarawni tisimgħuni u l-familji kollha tagħkom. Grazzi f'isem il-komunità Agostinjana

Qegħdin inkellmukom minn ġewwa l-wirja tiegħi tiegħi tal-Għaqda Dilettanti Ġimgħa Kbira ta' Għawdex. L-għaqda ilha ffurmata minn minn 1998 minn jistejjer żball u daqshekk ilha daqshekk ilha ieħor tittalla' l-wirja tiegħi tiegħi. M'għandix il-bażi tagħha, il-wirja, però nduru dejjem ġol Belt Victoria, ġo postijiet differenti ġol Belt Victoria. Issa jina dan l-aħħar sentejn nagħmluha ġol Konvent ta' Sant Wistin fejn ninsabu illum. Eh, din is-sera il-wirja fija iktar minn 11 l-artist differenti fejn qegħdin jisebixxu x-xogħlijiet tagħhom. Issa meta ngħid 11 l-artist differenti mhux kollha statwi normali, biċċa minnhom anki ehm, statwi, forma ta' statwi ġol ħadid, Xogħol tal-ħadid, xogħol tal-fidi ferru. Għandna wkoll xogħol ta' tafal mikxuf li mhuwiex musbuħ. Eh, hemm ukoll eh, pitturi bil-lapes, pitturi oħrajn antiki, pitturi fuq l-iskora antiki wkoll. Hemm ukoll vari differenti li qegħdin jinħadmu fuq ritratti meħudin mill-passjoni li nagħmlu fitri, li nsalla fitraqatna. Eh, din tnibtet din l-ideja eh, minn istess Għax jiena nagħmel il-parti ta' Kristu fl-imsala fitra qatna u kont qed nitkellem mal-artist Charlie Camilleri u fl-istess ħin qegħdin ngħidu dejjem naraw ritratti tal-imsala fitra qatna, qed tix naraw nivvintawx jew naraw nikkreawx statwi maħdumin fuq il-ritratti li jittieħdu fl-imsala fitra qatna. U b'esperiment għamilna l-Ortel Ġetsemani. U ġie veru jixxiebaħ. U llum il-ġurnata hemm Disa', disa' statwi, iva. U mhumiex qegħdin statwi bħalma jkunu l-vari mhux komuni, il-vari li naraw is-soltu, jkunu qishom il-vari tal-knisja, il-facing ikun kollu lejn il-faċċata, però huma vari li tista' ddur magħhom dawl hemm għid. Għax qegħdin bil-pożizzjoni naturali, peress li maħdumin fuq ir-ritratti. Imbagħad hemm varji oħrajn ta' Joe Cutajar Zahra, eh, is-sid tagħhom huwa George Attard. Imbagħad naraw varji oħrajn il-kollezzjonist tagħhom ta' Madonna tad-Duluri eh, ta' Christian De Bono, eh, kollha artisti Għawdxin, u għandna wkoll imbagħad ehm, il-purċissjoni Proċessjoni sħiħa ta' Ġorġ Cassar, dak maħdumin minn minn tliet artisti differenti, għandna il-Qatminsi Lino Fardell, Pawlu Muscat, Joe ehm, Muscat, hemm ħafna vari differenti. Imbagħad għandna dilettanti eh, mill-laqda stess illi ramaw ċena ma' xulxin għadhom għadhom żgħażagħ tilejn dak il-pixir tagħna li jkun hemm dejn nies ġodda. Ehm, U hemm ukoll xogħol maħdum fil-ħadid minn Darien Grima li għadu kemm introduċa din is-sena dan ix-xogħol huwa xogħol sabiħ. Pereżempju hemm is-salib maħdum mill-fidiferru, fidiferru kif ukoll wajer tal-koper, wajer tad-dawl. Ehm, u anki ċenils tal-ħadid li tal-imod bid-daqqiet u bil-lavur ġo fihom iġibhom eh, veru naturali. Imbagħad għandna eh, s-sepolklu eh, ta' Luk Iva, Sir Paul Kriwa ta' Luk. Għanna u koll ta' Pawlu Muscat, xol fit-tafal, il-sit tagħhom huwa Andre Kassar. Għanna u koll sat woħra ta' San Franġiska tiħu l-pjagi eh, ta' ċali Kamilleri u hemm biċċiet oħrajn żgħar. Jiena li nista' ngħid li dilettanti oħrajn bħali u li hija festa sabiħa għalina, festa fejn nistgħu naqdu ħafna iktar flimkien. Nibagħtu n-nies għand xulxin, anzi mmorru aħna, aħna dik il-problema tagħna li ma nkunx nistgħu mmorru għand xulxin għax aħna kulħadd ikun qiegħed mal-wirja tiegħu jew inkella f'xi attività minn tiegħu. Però kemm tkun ħaġa sabiħa li kieku forsi jien naf niftehmu, niftħu ġurnata partikolari li kulħadd idur wirjiet ta' xulxin u xejn xejn kun qed nitgħalmu minn xulxin u nkabru iktar din it-tradizzjoni li naħseb li bejn sena u oħra kultant qiegħda tmur naqra lura. Illum iż-żgħażagħ tal-lum, il-biċċa l-kbira minnhom mhumiex m'għandhomx il-moħħ li kellna aħna moħħ dan il-vari dan l-affarijiet, però naħseb bit fit nistgħu narġgħu ndaħluha fit-tfal u fiż-żgħażagħ tagħna. Il-bieraħ, pereżempju, kelli tfal tal-iskola, biċċa minnhom ma jafu xejn x'inhi di tradizzjoni tal-vari, ma jafux għalfejn dawn l-affarijiet tal-vari huma sbieħ biex jibqgħu biex jibqgħu fit-tradizzjoni tagħna. Però jien naħseb illi jekk qegħdin tarawni dilettanti oħrajn bħali, kien sibu li xulxin, nitkellmu ma' xulxin, nistgħu naħseb indaħlu naġaw il-kultura, mhux indaħlu għatax hemm qiegħda, però ma kienx kif kienet qabel. Iktar fit-tfal tagħna.